Yo nɔvi lɔlɔwo mi do gbena me sia me va gbenkeƒe ava la dzi ŋkɔ nye nye ɖem ne nya me ne va mɔ dzi agba na subscribe ne subscribe wala ke mana ma video kple me nɔvi eh, egbe nu sue ɖe ko me ma kɔ da ɖe mɔ dzi vɔ hafi ma yi dzi akpe ɖaɖa ne yina subscribe suwo kple me yo le video ma akpa ma le veve ɖe na mia wo le dɔ Me yiwo pete wo subscribe na channel a, akpa ma le veve ɖe nam. Ɛɛ, menɔ fi ale be tɔnye yiwo le eho. Aha, wozɔ mɔ tso ho kɔ yiɛ ɖe Accra. Ale be wova ke ɖe video ɖe ŋu, wowɔ video ɖe va ke ɖe naɖe ŋu le fi ma. Ya medi be makɔ va mɔ dzi ne míaƒe te míakpɔɛ. Ta mige ɖe eme zi ɖeka ne míkpɔɛ. Ne míkpɔɛ vɔ la, ke ma nu yi le ko la, míaƒo nu viɖe tso ŋu. Ne wò tsɛ naŋlɔ wò susu tso ŋu. Ele veve ɖe. Mi di be ʋe me ne tsi ta mi kpɔ video na me va.
This, this is the highway from Accra to Ho. And when you are coming from Accra to Ho, just after the police barrier, there's a cave

can see this video, please draw the attention of the authorities. It must be fixed as soon as possible. Thank you. Safety on eh, nɔviwo mi va ekpɔ video mi trɔ gbɔ va fifi la ta nu yi le nye be ekpɔ video ekpɔ be eh, menye dovie le mɔ ƒe titina o menyi do vie le mɔwo titina o. Aha, accident ye ya edzɔ. Nu ka ta accident edzɔ? Eya me di be míalé ŋku ɖe ŋu. Míaƒe highway authorities wo ɖe fi ne wole. Tso le ho, eho nye míaƒe kami, capital. Eho ɖe ya nye míaƒe capital. Ta tso le ho kɔ va Accra, first class road ya wodze be ne wòanye. Tso le ho kɔ yi ɖe Accra, first class road ya wodze be wòanye. Ne ekpɔe doa la, akpɔ be menyi do vie o. Evelia, gɔta yi wowɔ be tsi nenɔ toto ɖe. Womewɔe nyuie ɖe o ta ameka wɔe le mɔdodo dzi kpɔ o. Míaƒe highway authorities ɖe nuka wɔm wole? Highway authority siwo le ho me, wole ho gbɔ me, wole Accra gbɔ me, wole Ghana dukɔ me. Ekpɔe ɖa ɖe, sigbe ke wole le Togo me tse. Ŋtsɔ va ʋu eh, yameʋudzeƒe. Manye be gatɔwo kɔ akpɔ agbe anɔ ao. Ne wodzra mɔ ɖo na mí eya medze be ne wote ŋu ʋu yameʋudzeƒe la, medze be míkpɔ nuya tɔgbi le dua me o. Medze be míkpɔ nuya kplakplakpla le míaƒe mɔ dzi, mɔdodowo dzi o. Egbe ma na mezã egbea be míanɔ ʋu gbagbawo do. Míaƒe police poli police officers siwo le mɔ dzi biam se be nu ka wowɔna. Wole didi be agbea nevivi na mí alo driver akɔ nane kɔ de envelope me akɔ na woe alo license me akɔ na woe. Wogale edzi alo taxi. Yata me yɔ ʋuɔ be ʋu gbagbawɛ. Ahan. Mi nɔ ʋuwo do nɔ yi le gbɔgbɔ. Driver ɖeka a park. Mi a zɔ afɔ a kɔ agbalɛ kɔ vayi na driver sɔ eh, police officers woe. Yo dje be no check eʋuɔ no kpɔ be ɖe eʋuɔ le dedie ɖe alo mele dedie ɖe o. Agbalɛwo sɔgbe ne ʋua. Avɔ eʋuɔ ɖe eyi check up a ao. Mi kɔ ema kɔ daɖe. Mɔdodoa ŋtɔ ema. Wo trɔ zu gutter na mi. Eya ne zã do no menya o nye nye mi ma ka ha tso egbe nye ŋkeke tɔ yi wo kɔ video kɔ do nam ne nye ma ka ha tso ɖe ne nye ma ka ha tso ne zã do ɖe menya be accident ɖe kokoko ate ŋu adzɔ le mɔ ya dzi kɔ kpe ɖe accident yi dzi eyi mi le kpɔkpɔ fifla mi be agbe ne vivi ya ta ko mi va agbe ŋke ƒe ya ʋala dzi. Emɔ ya ɖe mebe tso le eho kɔ yi ɖe Accra, emɔ ma dzi, main road dzi eya eya le dzɔdzɔ. Medze be ne wòadzɔ o. Ne mɔ ɖe manyo kura o ɖe, tso ɖeke mele o, edze ƒe pete nenyo. Nyema nyema de ɖeka susɔ. Edze be míaƒe mɔdodo megblɔ le nyewo video yi me wòva yi. Be edze be mɔdodo ɖe, no kpɔ dedienɔnɔ nonɔ nonɔ ne manye first class o ɖe nonɔ second class me nonɔ do ƒe evelia me haƒe nova tu yameʋudzeƒe na mi megabia babia make ame ne nate ŋu aƒle yameʋu tiketi be yia ɖe akra ah midi be agbe ne vivi ya ta ko mi nɔ mɔ dzi va Hã. Nyemeva afi mava ƒo ƒu, mava ƒo nu, mava se asikpe na ame aɖeke ao. Míbe ɖe agbee ne vivi, ne wodzra mɔ do na mí. Eya tɔgbi, míaƒe Highway Authorities wɔe mína nose be medze be míkpɔ eya tɔgbi le ʋe me zã o. Mawu diwo toŋ ʋu yameʋudzeƒe ɖee. Medze be míkpɔ etɔgbi kplakplakpla o because nu yi le enye be ne míle tsitsi le agbee me ɖee, Mitsɔe be le kpɔɖeŋu me ele afɔ zɔ nɔ mɔ ɣi. Ya wònye be eva tsi ebe yi kpɔ ga. Ye va yi ƒle sɔ ne va yi ƒle sɔ vɔ ɖe. Edo ma yi sɔ ɖeka koe le bele na. Edze be na tɔe sɔ ƒe gakpoe, esɔ ƒe afɔtiwoe kple susu be ɖe menye ko gbe sia gbe ya esɔ ɖe a a nɔ esɔ dzi o ao esɔ ɖe atsɔ agbate na woe. Ta le tsitsi ema. Ta ne èda asi le afɔzɔzɔ ŋu va le esɔ zã ɖe, efia be wò afukpa ɖe le veve ɖe na wòe. Efia be afukpa yi nàdo ɖe le afɔ ɖe le asiwòe. Ahan, eya gblɔ mí le. Mí le tsitsi ema, míaƒe mɔdodoa mekpɔ le ok o, vɔ míte ŋu va yi tu yameʋudzeƒe. Eya gblɔm mele. Midi be eya medze be wòagadzɔ le ʋe me o. Medze be míkpɔe kura o. Video ya tɔgbi medze be míagakpɔe o. Dukplɔla nɔ kpɔ be leke míawɔ ne mɔdodo no nɔ ka dzi, no nɔ dedienɔnɔ me na mía ame yiwo mekpɔ ŋu míate ŋu aku o ɖe, míanɔ míaƒe taxiwo me anɔ yiyim nɔ gbɔgbɔ. Eya ɖe danger ya ŋutɔŋutɔŋutɔ ema. Danger ŋutɔŋutɔŋutɔ ema. Ekpɔ video menye be ɖe mele ahatsoka ɖe ŋu ame ɖeke ŋu o. Ele mɔdodo dzi. Zi nene ya wova dzrana míaƒe mɔ ɖo. Magblɔ be dui me mele ɖe. Meŋlɔ le comment ɖe me be ega le Ghana si wu Dubai tɔwoe. Vɔ le system kple ameɖokui si eh eh leke magblɔe eh selfless leaders. Èkpɔe ɖe, menye ɖeko wotsɔ ɖokuitɔdidi mele fi o. Ɖokuitɔdidi ɖe mele fi o. NPP kple NDC mele fi o. Aha. Eya ta menɔ mɔ dzi va. NDC kple NPP ɖewo mele fi o. Efi politics ao. Ya ta wote ŋu tsi. Videoa nye ma na wòadidi o. Midi be agbie ne tsi, midi be agbie ne vivi. Dokplɔla nɔ va yi kpɔ be leke woawɔ ne mɔdodoa ɖe mía me yiwo me be taxi le mía si ɖe magava dze dogã ya me o. Eya ko me dze akpa ne na mía video ya kple susu be ne wòakasi ame tsitsiwo si ne wome kpɔ ke ɖe ŋu o. Ahan. Mi me ne wòava yi ke ɖe ame tsitsiwo si be sigbe Emɔ dodo ɖee, edze be ne wowɔe ne wòanye first class na mí, ne womate ŋu awɔe wòanye second class o, alo ne womate ŋu awɔe wòanye first class o ɖe, ne wowɔe second class tete na mí, ne míakpɔ ŋgɔgbedede na gbea. Nɔvi lɔlɔ̃ wòe mebia adagbe na amesiame, megaŋlɔ be wolo me be, Subscribe na ma video, nàna asi dzi nam. Nɔvi lɔlɔ̃ wòe, míanɔ kame.